Assalamu aleykum gadyrdan ildeşler, hemmäňize ýalkymly salam. Mundan bir öňki wideomda belläp geçişim ýaly, Angliýa nädip wiza aldym we bunuň aňsat ýollary barada gysgaça maglumat berjek. Bu wideolary gysga we bilgili şekilde, ýagny dowam etjek nesip bolsa. Birinji bilen başlaly, Angliýa wiza almak üçin näge şirket gerekmi? Nirä dokument tabşyrdym, näme etdim, nähili kynçylyklary çekdim, bu barada gysgaça aýdyp geçeýin. Ortalama dört-bäş aý mundan öň bi ýanymdaky bile galýan dost-oglanlarymyň saýasynda oň bir tanşy Angliýa wagtlaýyn işçi, geçiji işçi wizasy bilen, möwsümlik işçi wizasy bilen gidipdir we şondan alnan maglumatlaryna görä, Bizem anketany dolduryp, e, barlak göreli diýip pikire geldik we anketany doldurdyk we unutdyk. Çünki o gyş aýlary bolansoň möwsüm sowulypdyr we bize hiç bir habar ýetmedi. Ortalama bir ýarym aý, iki aý mundan öň bize mail geldi. Şular ýaly saglyk e, rapory, saglyk anketesi iberipdirler. Bu anketany dolduryp, gol çekip bize iberiň diýdiler. e, bu şekilde bize habar gelmäne başlady. E, Bunun dowamy bu şekilde dowam edip geliyor. Ola barada yine e, sonki videolarımda has detaylı, has içkin ýagdaýda aýdyp berjek. Indi bu firma barada we çykdajylar barada aýdaýyn. Bu firma gidip görüşip bileňok, hiç kim bilen ýüz-ýüze görüşeňok. hiç kim bilen dagowar baglaşaňzok, hiç kime pul töläňzok. Bu firmaň edýän zady, bu taşeron firma. E, dünýäniň köp ülkesinden, esasan Orta Aziýadan Gyrgyzystan, Gazagystan, Täjigistan, öň Özbegistandan hem alýar eken, edil häzir alanok. Sebäbi o taýy gidip işlemän, o işde işlemän gaçyp gidenler üçin Özbegistandan adamlar alanok eken. We indide Türkmenistan watandaşlaryny, raýatlaryny almana başlady. Biz bilen ortaça gidýän şu wagt bilýänim üç kişi bar, belki başgada ildeşlerimiz bardyr, olardan häzir habardar däl. Çünki bu soňky işçi problemalaryndan şo problemalar bilen baglanyşykly bolup işçiler aňsat bir şekilde geler ýaly edilen wizaň görnüşi. Bu soňky bir-iki ýyl içerisinde bolan zat we biz indi habarymyz boldy. Programma nähili işleýär? Öz bir saýdy bar. Men saýdyny indiki wideolarymda size linkini goýjak. Siz o linkden girip, anketany dolduryp başlap bilersiňiz bu işe. Buň öz saýdy bar. Saýdyndan anketany doldurýaňyz. Olar haçan işgär gerek bolsa, size olar mail atyp, dönüş ýapýarlar. Habar berýärler diýeli. Çykdaýlar barada birazjyk aýdyp geçeýin. Ve e, başda haýtamasa bir çykdaýjy eden yok. Hemme zat bolandan soň siz kabul edel yani sizi kabul edenlerinden soň Siz hak gazananyňyzdan soň size aýdýarlar, ýene-de belli anketalar guradýarlar. Şu anketalary dolduryp yzyna gol çekip pdf edip guradýaňyz we ondan soňra size mail atýarlar. Şu iban nomera özleri aýtýarlar, ine şu iban nomera şunça mukdar pul ýatyryň diýýär. O taýda-da detaly ýazylgy dur. Alýan o iban nomera atjagyň o şirketiň iban nomery Olar siziň adyňyzdan, çünki köp kişi bu wiza başvurmak üçin onlaýyn başwurýar, onlaýyn dokument tabşyrýar birinji, şonda kän ýalňyş goýberip we otkaz alandyklary üçin şirket siziň adyňyzdan onlaýyn başwuryp berýär, dokument tabşyryp berýär, şonuň üçin töleglerem özleri töleýär. Türkiýeden bu ýylyň tölegi üç ýüz elli ýewro Türkiýeden tölendi, wiza we wiza-sentriň tölegi Ortaça bir hepdede wizalar çykdy. Men özüm Polşadan dokument tabşyrdym. Polşadan dört ýüz ýigrimi ýewro töleg bar, wizaň we wiza sentriň tölegi bu şekilde, wizalar bar, ondan soňky çykdaýjyňyz gidişin we gaýdyşyn ýol kireý, gidişin we gaýdyşyn Samolýot bilediňizi hökman alaýmaly o almadyk ýagdaýyňyzda hem geçip bileňizok hem aňyrdaky şirkedem kabul edenok we o ülkeden ülkä döwletden döwlete firmadan firma üýtgäp bilýä siz iň arzan ýerini özüňiz tapjak bolarsyňyz bu şekilde tölegleriňiz bar indiki wideolardada ýene has giňişleýin has bilgilendiriji maglumatlary berjek. Siz bu wideolary imoda, whatsappda, başga-da tiktokda nirede bolsada öz dogan garyndaşlaryňyz bilen arkadaşlaryňyz bilen paýlaşyň. Türkiýedenem gidip bolýar. Bärden ine Warşawadan gidip otyrys. Türkmenistanda ilçihanamyz bar. Belki o taýdanam gidip bolýandyr, oňa doly bilgim ýok. we ilçihanaň bolan ýerinden hemme ýerden-de gidip bolýandyr diýip özüm pikir edýän. Indiki wideolarda-da has giňişleýin bir şekilde aýtmadyk ýerlerimi aýdyp geçjek diýşim ýaly, her ýerde paýlaşyň, çünki ýutub garytmasy bar we siz buny paýlaşyp begenen ýagdaýyňyzda bu wideony biziň ildeşlerimiziň öňüne çykar ýaly edýärler, özleri gözlemän ýagdaýynda-da wideolar olaryň öňüne çykýar. Sizden haýyşym siz buny paýlaşyň, çünki Türkiýede bolsun, Moskwada bolsun ýa-da Azerbaýjanda bolsun, Özbegistanda bolsun işläp ýören raýatlarymyz we o taýlarda az aýlyk alýarlar, kösenýärler. Hatda Polşada bile gelip bärde işläbilmän, pul gazanybilmän kösenýän adamlar bar. Olaram bu wideony görüp peýdalanyp biler diýip düşünjä geldim. Sizem paýlaşyň olaram hemme kişem sizem peýdalanyň sag boluň sag oturyň sagaman geliň.